mwarĩ wa mũngai ũyũ mwega ta maitũ we ngwĩhoka wĩ thayũ kuma kwĩrĩgana ĩĩ niĩ ndĩ thayũ kuma hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩganĩte nĩguo haha maganjo-inĩ maitũ Mhm. ngoretwo ndĩ thayũ no Ah, ta we ona niĩ ndirĩ na kaũndũ kana Mhm. Ah, ndĩrĩ o kuo no ndĩrarĩ mũtha werũ ĩĩ Ah, o ta ũrĩa ngĩkwĩraga kũndũ gũkũ tuokire itaha ĩĩ na rĩu tũkĩrĩ itaha-inĩ rĩ ĩĩ eh, nĩ ũkĩiguaga gĩkũyũ gĩkiuga atĩ mũnyaka wĩ mbere ya kahinga ĩĩ koguo no ndĩragĩtũgũta tũhinga twakwa ngĩgeria gũgĩkinyĩra mũnyaka ĩĩ Eh, o ta ũrĩa ndanagĩkwĩra maita maingĩ atĩ um,

kiũĩ kuhitha ndia no Ĩĩ. gĩtiũĩ kuhitha ah, ũhoro ĩĩ nĩkuo naguo ũhoro witũ ndũkĩbacanagio oro ũguo ĩĩ ũguo nĩ gũkĩrĩ ũrĩa tũũtwarithagia ĩĩ na nĩgetha ũgakinyĩra mũingĩ nĩkuo ah, kana o mũndũ akaũtaũkwo na njĩra yake ĩĩ na nĩho iguaga gĩkũyũ oiga atĩrĩrĩ atĩ ciunagwo rũkomo ikiunwo kĩmenya akamenyera ho ĩĩ nĩkuo

Koguo rĩu na njĩra nguhĩ ũrenda kuga mũtumia we nĩ kũihũra aihũraga. nĩguo mũtumia nĩ kũihũra aihũraga Eh. na mũno rĩu hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rwa gĩkũyũ rĩ Eh. tugaga ngoga cia atumia rĩ ah, na ngo- eh, ngo- hamwe na ngoga iria nyingĩ mũno cia cia atumia gĩkũyũ-inĩ rĩ Eh. nĩ tũcokaga tũka- tũka- tũkamagathĩrĩria na tũkoiga atĩrĩrĩ atĩ ah, nĩ- moĩ kwara Eh.

o mhm. rĩrĩa woiga ũhoro wa kwara mhm. na kũihũra mhm. ndeto hau nĩho ĩkirĩire ndeto hau nĩho ĩkirĩire na kwoguo rĩ ah, o toguo ndakwĩrĩte kahinda kau twĩrĩgaine na o ta ũrĩa twerĩire ah, mwĩroreri witũ ah, nĩ atĩ na kana maũndũ marĩa twagwetire nĩ twoigire atĩrĩrĩ kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ ũhinyaru wa mĩeremano ya mũndũ gwĩtwo mũndũrũme makĩria-inĩ eh, maũndũ-inĩ marĩa twagwetete na no Tũkĩmacokerera Ĩĩ. tũkiuga atĩrĩrĩ, kũndũ gũkũ ah, nĩ ũndũ wa ũguo tugaga atĩ mũndũrũme nĩ wa nda igĩrĩ-rĩ, Ĩĩ. eh, ah, tũkĩona nĩ kũrĩ thĩna na wagi na tũkiuga kĩmwe kĩa maũndũ marĩa matũmaga ah, mũndũrũme akorwo na ng'aragu ĩyo-rĩ, nĩ atĩ gũkũ watho Mawatho ma gũkũ nĩ maritũ ũũ atĩ eh, matigwĩtĩkagĩria gũkĩona matigwĩtĩkagĩria kũrora matigwĩtĩkagĩria kũhutia Ĩĩ. rĩu ũgagĩkorwo wĩ mũhatĩrĩrĩku mũno Ĩĩ. na ũgakorwo na guoya Ĩĩ. na ningĩ no kũrĩ andũ ona o- o tũkanagĩra nao kana ũkamakora gũkũ makaimbĩrĩria guoya ũrĩa Ĩĩ. rĩu maguoya mau ma watho na kĩ na kũ- na kũmenya kĩrĩa gĩkũrehete gũkũ na kũrĩa woimire Ĩĩ. magagĩtũma mũndũ hihi aikare a- ahinyĩrĩrĩkĩte mũno na njoke ngũgwetere ngwĩre atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩmwe nĩtwĩrĩga kwaria na mwanake mũrata wakwa Eh. na ah, ũhoro ũrĩa aheire watũmire theke mũno na nĩ njũĩ o nawe no ũgĩkena na tondũ nĩũĩ kaingĩ amwe aitũ tuoka gũkũ tũthiaga gũtungata andũ aya akũrũ Eh. na tũgĩtungata andũ acio akũrũ rĩ ah, Ũtungata witũ uumaga kuuma kũmahe irio, Eh. ah, kũmahumba, Eh. o na kũmathambia. Eh. Na ti kũmathambia magũrũ, Aha. nĩ kũmathambia mwĩrĩ wothe. Eh. Na no harĩkinya handũ, Eh. eh, ũkore amwe nĩ meremetwo mũno, nĩ mekwenda, nĩ marabatara kũ- kũhurwo njĩra ya kĩoro, Eh. o na kana njĩra cia ũciari. Eh. Rĩu mwanake ũcio mũrata wakwa-rĩ, athekirie mũno tondũ anjĩraga atĩrĩrĩ, Ehe. nĩ ũndũ we wa kũmenyera kuona njaga-rĩ, Eh. ũndũ ũrĩa ũtakĩrĩ mũtugo witũ-rĩ, Eh. eh, athire akĩmenyera eh, atĩ hĩndĩ ĩmwe rĩ ah, thutha wa gũikara mũno rĩ makĩ- makĩgĩa ndũgũ na mũirĩtu Eh. na ndũgũ ĩyo yao nĩ yahanire te gũkua na ethire Eh, eh. tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa makinyire ũrĩrĩ rĩ werĩ ndarĩ na onaga arĩ na kĩguoya kĩrĩa tondũ Aya. nĩ- nĩwona nĩ amenyerete nĩamenyerete Ĩĩ, nĩ- rĩu nĩ amenyerete kwĩyona rĩu Eh. ndarĩ kĩndũ arona ndarĩ ũndũ arona na ndarĩ ũndũ arona ũkĩmũkenia Ĩĩ. tondũ nĩ amenyerete Ĩĩ. rĩu arenda akĩmwĩraga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa mathĩna ta mau na mangĩ maingĩ rĩ Ĩĩ. eh, ĩ maũndũ marĩa arĩ mĩgiro gwitũ Ĩĩ. ithuĩ twacoka kenya rĩ andũ amwe tũkamba gũtahĩkio no twambire tũgatahĩkio tũcoke tũrutithio ah, tũrute ndegwa cia gũkĩona njaga tondũ tũtikĩrĩ aruithia ũhoro ũyũ ũkĩ- Ũ- ũkĩhorohio tũ- ũhoro ũyũ ũkĩhoro ũkĩhorohio ũkĩhorohio Ĩĩ. otherwise nĩ kũndũ gũgĩkoragwo gũkĩrĩ na moritũ maguo na eh, nĩ kwaya- nĩ kuoya kahinda mũno Nĩguo. mũndũ angĩkĩmenya harĩa arĩ na ũrĩa egwĩka angĩkorwo ena thĩna wa mũthemba ta ũrĩkũ Ĩĩ. thĩna wa mũthemba ta ũcio na rĩu hau ũguo ta rĩu ũguo ũraiga ũhoro wa mwanake ũcio ũguo gwathire rĩ nĩ ma tũroigire gũkũ tũroigire tabarĩra ĩno rĩ tũrarĩrĩria maũndũ marĩa mara marekĩka Ĩĩ. kana marĩa mekĩkaga macio matarĩ andũ mamaragia Ĩĩ. nĩmo ithuĩ tũraria Ĩĩ, nĩ ũhoro wa ma tũkoiga atĩrĩrĩ ta rĩu

koguo hatirĩ handũ ũtaramuona na mhm. hatirĩ handũ ũtaramũhutia eh, ngagĩciria atĩrĩrĩ mhm. meciria ma mũndũrũme rĩ mhm. he ũndũ mathiaga ruo na magatuĩka nĩ mathumbũkire kana nĩ matuĩkire so disturbed o atä akinya akinya rä u nä he må tumia wake kana nä he mwendwa wake rä maå ndå macio mothe magakorwo mamuingihiire kana mablandite thiini wa mutwe wake koguo ona we nda ya mbere ahuna ri mhm. Ya kerĩ, reke tuge hakagĩa ta gekũgĩa kĩnyiria. Nĩ, nĩ hakũgĩa tondũ rĩrĩ, eh, ndũĩ, i- githĩ ndũkĩiguaga gĩkũyũ gĩkiuga mũndũ ndaitagwo nĩ nyama ĩrĩa ĩ kanua, Ĩĩ, aitagwo nĩ ĩrĩa ĩ nĩ ĩrĩa thani. ĩ thani-inĩ. Na rĩu rĩ, ah, ũyũ waku rĩ, Ĩĩ, kana arĩa ũrerorera rĩ, ĩĩ. nĩ ũndũ wa ndũire citũ rĩ kana Ĩĩ. mĩtugo itũ rĩ Ĩĩ. eh, ĩkahana ta ĩra nĩ ĩragwĩkĩra mũgiro Mm. kana nĩ ĩrakũgirĩrĩria gwĩka maũndũ ma- mau Ĩĩ. no rĩu tondũ nĩ ũndũ nĩ wĩra na nĩ mbeca rĩ ah, ũ- ũga- ĩgatũma wĩikarage rĩu you know, Ĩĩ. ũgagĩikara ũkomĩrĩria Ĩĩ. no omĩrĩria rĩ ũriku-inĩ wa meciria maku rĩ Ĩĩ. eh, kwĩna kĩguoya kĩingĩraga kuo na he mbica ĩrĩa ĩratũmwo na hena ho. mbica ĩrĩa ĩratũmwo ho koguo mbica ĩyo yatũmwo rĩ thĩna wayo nĩ atĩrĩrĩ eh, ndĩtheragio hau na hau na koguo rĩ ona hĩndĩ ĩrĩa rĩu mũrĩthimuanana na mũndũ waku rĩ kĩbica kĩrĩa kĩrĩoha Gĩgoka. gĩgoka na rĩu gĩoka nĩ ũndũ ĩgakũgũthagũtha na ĩgakũririkania ũhoro Eh, wa kĩ eh, wa watho eh. na maũndũ marĩa mĩtaratara ĩrĩa ĩkĩrĩ kuo Mm. ĩngĩkuoha ĩngĩkuoha nĩguo nĩwanyita Eh. Ĩ- ĩ- ĩwĩrwo tondũ wahota nĩ ũgwĩtigĩra tondũ ũgwĩciria atĩrĩrĩ eh, kana ĩyo na yanjĩraga atĩrĩrĩ rĩu yeciragia atĩrĩrĩ ũmũthĩ twakĩonana na mũirĩtu ũyũ rĩ na Eh. nĩ twakoma nake rĩ Eh, eh, rũciũ kĩũndũ gĩkĩ ingĩkĩigua rĩ eh. githĩ to kĩnjikie hatĩka-inĩ na na na na nĩ nĩ kũrĩ andũ makoretwo magĩikio hatĩka-inĩ

Ah, na nä marona kä o gitå na ningä rä Ĩĩ. tå arå me rä Mm. rä rä a na maratungatwo na ndanaigua na atumia makiuga aingä mendaga maciarithio nä arå me Ĩĩ. tondå arå me makä rä tha ona saruni mutumia angĩthiĩ ũrĩ ũgũthondekwo nĩ mũndũ rũme Ehe. rĩ tachi ya mũndũ rũme rĩ Ehe. eh, nĩ njega Nĩ- gũkĩra ya mũtumia

ciĩho cia ona ciugo ingĩ cia wendo ciugo ona ti njũru niyo ciugo ti njũru tondũ gũciherana no rĩu mũndũ ũrakwarara rĩ Eh. na no igua mũndũ ũyũ eh, kahinda karĩa erĩga ndeto rĩ Eh, nona mũndũ ũyũ nĩ aragũtwara kũndũ kũ- nĩ gwakia eh, mwaki nĩ gwakia mwaki Na mwaki rĩu rĩ- ũtarĩ na njĩra ĩrĩa ũkũhoria naguo No- na- na ũyũ ũra- ũrakĩrio mwaki rĩ nake ũmenye nĩ mũhũtu ĩĩ nĩ mũhũtu koguo macemania andũ erĩ Ahotu. Ĩ, no rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ wona kwanyitĩkana kana kwamenyeka rĩ Ĩ. eh, gũgĩtuĩkaga ah, rĩu we rĩ Mm. we ũhahamire mũndũ ũtarĩ na ũhoti Ĩ. nĩo metaga vulnerable adults Yeah. kana mũ- wa- waungumia wagĩa Ĩ. na wara Ĩ. koguo rĩ ũgegekora hatĩka-inĩ Ĩ. na nĩ ũndũ ũngĩgĩgũtwara njera Ĩ, nĩguo. ah, ona ningĩ kana rĩ wohwo na ũcoke ũcokio mũciĩ koguo nĩ nĩ nĩ nĩ environment ĩkoragwo ĩ njũru ĩ nditũ Ĩĩ, koguo na rĩrĩa ũkuona mũndũ agĩthũkũma na agakwĩra wĩra ũrĩa arutaga Ĩĩ. a- andũ arĩa me mũciĩ gwitũ Kenya Ĩĩ. mbeca cia gũkũ ciĩ ruo gũkĩra nderu cia iniũrũ Ciĩ ruo. na ci kũndũ kũingĩ igeragĩria andũ na gũtirĩ kũndũ gũtarĩ mbeca ciĩ ruo o o Ĩĩ. mũndũ wothe kana nĩ Ĩĩ. Kenya kana no ithũkũma rĩa gũkũ nĩ rĩũru Ĩĩ. tondũ rĩu nĩ ũraigua rĩna mawatho na mĩtaratara na ũgacoka ũkaigĩrwo thĩna hau kana magerio hau no tũgacoka tũgakĩũmĩrĩria mũndũ ũrĩa mũtwĩroreri Ĩĩ. ũrĩa ũra- ũkĩte ihinda rĩrĩ kana ũrĩa ũgũcoka oke tũkakĩmũmĩrĩria atĩrĩrĩ ti guoya tũragwĩkĩra aca nĩ gũkũharĩrĩria atĩrĩrĩ Ĩĩ. no ũhote Ĩĩ. no kũhotekeke Ĩĩ. tondũ ona waigua nĩ gũkĩrĩ andũ makĩgũaga magerio-inĩ rĩ gwĩciria nĩ mũndũ ũmwe out of ta magana matano ũguo Oh, ĩni. tondũ o ũguo woiga ũrĩa tũreretwo na gũkũra na twacoka tuongererwo watho wa gũkũ mũndũ ake ake ake agekinya Ĩĩ. no tũ- no tũgakiuga atĩrĩrĩ nje- rĩu harĩa hararitũ harĩ nĩ njĩra ĩyo ya mũndũ gũkorwo mĩethere-inĩ ya kũhũnia nda ĩno ya kerĩ Ĩĩ. hau nĩho hararitũha Ĩĩ. no ma- mawĩra mekuo na to macio makĩrĩ kuo Aca, nĩ kũrĩ mawĩra andũ nĩ maingĩ. maiguaga nĩ mahinyĩrĩrĩka mũno Ĩĩ. akona ndingĩhota Ĩĩ. ndingĩhota gwĩtiria Ĩĩ. koguo ũkaba thiĩte ngarute kĩ Age- agetha ũndũ ũngĩ. agetha ũndũ ũngĩ wa kũruta Mm. ĩĩ nĩguo rĩu rĩ ah, tũgũgĩtiriha na kuga atĩrĩrĩ ah, atĩ we ũroka ũka ĩĩ na tũtirakwe ti guoya ithuĩ Aca. tũtirakwenderia Aca, guoya aca, aca, aca. we ũka ĩĩ no wakinya gũkũ rĩ Ĩĩ. ũmenye ũrĩa ũgũikara ĩĩ Na rĩrĩ, ũngĩona ndũkũhota-rĩ, handũ wa ũgwe magerio-inĩ marĩa mangĩtũma ũthũkie ũtũũro waku-rĩ, Ĩĩ. kaba wehere ũthiĩ ũgethe kĩ? Ĩĩ, kaba Ũgethe- kweherera wethe ũge- ũndũ ũngĩ. Na ũgethe- maũndũ no, makĩrĩ ĩĩ, na maũndũ nĩ maingĩ. maingĩ Ĩĩ. kana mawĩra makĩrĩ kuo maingĩ Mm. otherwise ah, ngatho nyingĩ mũno kũrĩ aro- aroreri aitũ Ĩĩ. nĩ ũndũ wa ah, macokio manyu Ĩĩ. ah, ciũria cianyu Ĩĩ. na no tũgũthiĩ na mbere kũmũrehera tabarĩra ĩno Ĩĩ. Ah, ngai witũ atũ Kinyanĩria na atũhotithia. Ĩĩ. Nĩ thayũ. Nĩ thayũ. Thayũ.